Hey what's up leke nye domia mia katã nyi mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya you don't know stone boy ever love tv mia le ŋku ɖe ŋui alright beep
akpe ever love tv once again mie va do ɖe ƒuta egba mie dzi be mia ase nu gɔme ku ɖe eh, mia fofo ƒe eh, etɔ ya wo tu aleke wokɔ ekop me leke wokɔ agbenɔnɔ nɔ me wotu etɔ ya fia ŋkeke ɖeka ɖeka bla vɔvɔ ɖekɛ ya leke wokɔ survive me And then eyi ke woa atutɔ ɖe, wote ŋdzi nane da ɖe akplu me afi wova tutɔ ya ɖo ŋua, nenema ke mia ɖo dze vovovo ɖo ku ɖe woƒe agbedɔ ŋue kɔa, mia age ɖe anke dzi. Anke, na mo ŋkɔ. Ŋkɔ ye nye Godwin Agblexɔ. Anke Godwin Agblexɔ, ewɔ anke, ewɔ ŋkɔ ɖe? Meda o, Aniklo.

Hafi ɣeyiɣi sesẽ ya va tu mi o. Tɔ va tu mia le afia míele eme yiyim ma, ehe fukpekpe na ame yiwo mokpɔ nene be nu mɔ eda ɖe afi aɖeke o. Ta va nye ŋuteɖeame dzi te ɖe ɖeviwo dzi kpaa le kpɔdo mia. Míekɔ le afia.
Ke leke wodzɔ hafi ŋdɔkutsu ya miava nɔ afia? Ɛɛ, ezu be ne ele aƒea mea, mi naneke nɔ gota. Mi va modzaka ɖeka ɖeka ɖe ɖe ma fia kpɔ be leke wònye. E, modzaka ɖe leke gome? Abe mi wò ɖɔɖo fia ɖewo wotsoka keŋ. Wotsoka, ok. Mm, Mi va gbɔ kpɔ.
Ok.
Akpe, ɛ, nègblɔ be ame aɖewo kpɔ nanewo da ɖe gli ŋu, ame aɖewo mete ŋu kpɔ nanewo da ɖe gli ŋu o. Medzi be mabia mi, hafi hema ɖe, Government dze agbagba kple Fishery Commission wokɔ nuɖuɖu aɖewo kɔ vɛ na mi nye mɔlu kotovi ɖe kotokuvi ɖekaɖeka aɖewo vɛ na mi be miakɔ nɔ nanewo wɔmee kple nu wokɔ nanewo kɔ kpe ɖe eŋu. Eh, this food, eh, f- eh, five kilo of rice, your government have led to support you guys. They, leke mi zin? Me me mekpɔ de ŋkeke aɖe koko miabe evɔa. How do you spend it before saying all those things is gone? I don't get it.

Medo afia ɖe ko. Ta nu mɛ ŋkeke ɖeka ya yi ko va wɔ na mi gbangbo mɛ o yi ko va wɔ. Ok, yi ko mi yi ko mi kpo mɔlu aɖe ɖu gbema gbema. Gbangbe. Ta ma nye ŋu mi abe mi le la shi da la xɔme ɖuɖu mu. Ok.
Uh, actually, I asked him about uh, the rice that were, yeah. the government was able to give them. How are they managing with it? And he said, oh, sometimes they are almost five, uh, they, they are almost 30, 20 on this one canoe.

the following day nothing came on so and eh, medzi be mea aɖe gɔme na aɖe gɔme nam ke fifi le afia mía sesem be dziŋua ƒe ŋkeke bla vɔ vɔ ɖekɛ ale ya gbã wotu tɔ na mi kpɔ va yi wotui va yi kpɔ woʋunɛ na mi wotui kpɔ woʋunɛ na mi

magblɔ be tsi yi la ma re va ƒua me ko wore yi wori nenema ŋu kekɔ yi ko tɔ miame yiwo gava dze mɔ yi dzi ga mi ga kpɔe yi dzi ko mi le ʋu ada si ne gbɔ wo ga di ta magblɔ be le tsɔru ya mia kpɔ ma enye gbangbo ɖe sra be kɔshi la gba me me geɖe ye derɔ ma tɔ ɖe derɔ wo ko kpɔ vivi le mia gbɔ afia okay
wo ŋu kekɔ

Ya ɖo yewo boŋ enye na dzinu ɖeka hã hafi miegayina. Is it not the same thing ko wɔm wogale na mi? Woƒo nuƒo aɖe da ɖi abe ale yi Mawu hã ƒo nuƒo aɖe da ɖi ko míenɔ edzi yɔm ene. Mm. Ko magblɔ mía tɔgbuiwo hã le tsa no tsa tsi ŋu. Mm. Ne wogbɔ tso dɔwɔƒe nenema, woƒo ƒo na wo ɖokui ƒu ewɔ gbedodoɖa aɖe. Okay. eda asi ne nanewo okay. eye ke nye ekpodzinu okay.
wolé da ɖi okay.
ye magblɔ be tsan wotsa tsi ŋu wowɔ de kɔ ŋu abe ŋudede ƒu mhm. kpe ɔnɔ nyi ʋua re dɔ kpe nu mɔ yes wowɔna nu mawo mhm. akɔri enye ŋu mía tɔgbuiwo wɔna sã okay. gake magblɔ be nu mɔ ɖeke megava dzi yi ŋu be mo yi mo hã Xexea me tɔ, eh, nɔnɔmewo tɔtrɔm ɖe eŋu nenema. Ta magblɔ be tsɛ alo tsa tsi ŋu la, eŋu ya mi denɛ fu. Okay.
Abe eƒe dziŋu edre ame tutu hã. Mm. Ye kpa ɖeka to wɔni. Okay. Kaka na kpɔ mi wɔni abe dziŋu eve ne ko mi kpo mi nui ko. Mi wo ewu. Okay. Ero ma ro nu mo te wɔ go ko. Ke wodi eme ƒe ma me. Okay, ke va- Kpɔkpɔ ɖe to wɔnɛ. Eɖo na ɖi kɔ. Mi katã mi nɔ ŋui. Gake le fifia fia numewo ɖeka megadzi yim o. Ta fifia mi mega ŋu dem etɔ o. Aa mi ga kpɔe kpɔ. Akpe. Ɖo mia gblɔe be eŋumɔ hã le eme be mia mega teŋ eh, eŋu ɖem oa? Because me, me le tafla tse do me va du ya me. Eyi me nyi ma ava ke ta nyigba dzia, 2001 me va. Ne mi va ƒua ta, ŋdo ŋuie ɖo nɔnɔ anyi eh, ya ɖo yi kura. tsaƒua ɖo gakplɔ nɛ gakɔ gena ɖe e eme. Ɖo fia be nuŋɔŋlɔ mi megawɔ mɔ ye na be e nu yiwo katã me edɔ wɔm oa? Ee maka ɖe edzi be ano me mhm. elabe edu ɖe sia ɖe kpe yewo koklo kukui. Koklo kukui. Mhm. Ta nu ya kplɔ dua da ɖi eya. Mhm. Mi va xɔ yevuwo be sewo eva nyinyiwo le mia de du me. Ta yevuwo be sewo va wɔ fia nu mɔ ɖeka mi gakpɔ ne ɖe ŋku kpɔtɔ. Okay.
Ebe woaŋlɔwo míenye. Yevua gbalẽ wo le wo ŋu, ele vovo ɖe míatɔ. Aa, etsia mi da ŋu ƒu. Mm. Edu ɖe sia ɖe akpe yewo koklo kukui. Yep. Ta tsia mi da ŋu ƒu. Mm. Fia wònya dɔ ŋkeke mi tsɔna. Mm. Eda eda ni, ede ni ƒua. Okay. Mi de ŋu ƒu nenema. Menye ekpɔ katãe ewɔ ni. Maɖewo nɔ anyi nɔ ɖɔ dama kpa ɖo. Hmm. Gake mie tokɔ ya wɔ ikɔ tokɔ ma ekɔ nyi ge. O mie de ŋuku ye ma ye keke ne kpo teƒe tsa ma nɔ anyi ya. Tɔma la via ŋtɔ ɖo va nɔ kikɔ wɔ ɖe gota. Maɖewo kɔ kusi ɖɔ ŋu nɔ klu mia. Le dekɔ ŋu wɔ yi ma. Okay.
Akpe mi va fi. Ama ɖo gbɔgblɔ be ma ma dzi be ma kɔe ne o hã na ɖo ŋu hea ŋu nam. Amu gbɔgblɔ be eh, tsama hã mɔshin, mɔshin ya ko mi dana ɖe eɖo e enu ya dzia eŋua ŋua meli mebɔ nenema o. Enu wonye mebɔ nenema oa ena be e elãwo te nɔna mia gbɔ a e goŋ goŋ afi ya o. Gake fifia wova sugbɔ miede me tsiaƒua me o wo xɔxlɔ̃m ɖe tsiaƒua me kpɔɖɔɔɔ kpɔɖɔɔɔ kpɔɖɔɔɔ kpɔɖɔɔɔ enana be wo katã wo shishim dzodzom. Ye tae. Elãwo mega mi mega te lãwo ɖem o ɖi. Uncle, leke le gowo me ɖi leke ne kɔ kpɔ leke ne kɔ sa akpa ya gɔme na teƒe ya. Mm. Eh, akpa ma gɔme nya nye me ka ɖe dzi be mm. anye emɔ ya ku mo la mm. eye. Okay. Mm. Ma yi te. Mm.
kpekpli ko nenema eh, wo me dre me dzina be aƒo ŋu eh, na ɖo ko na kɔni na kpekpli ko uncle eh. reme nam Eh, eƒua tsa mm. ye noma mm. kɔfatsi mi kɔfatsia koe mm. mi kuna abe kɔnu yɛ mɔwɔ ne fia be mi nɔ ɔmɛ na ne mi na wɔ gã kɔfatsi mi kɔna wɔ ayi na teƒe bɛ wɔ kɔnu gbɔna gbɔ kɔfatsi ne mi gbɔ nenema afi mi va ɖa ŋu ɖe go
gake le eƒe aɖewo me va tɔ mi va wɔ yevu va ta mi ko mɔ aruru aruru mi ya me yewo be. Ye ŋko ŋgɔ yina na tɔ me tɔwo wo to yi ye gbɔ be yi mo la fa ma fiwo ko ŋgo be ta ŋgɔ gbɔ na ko yo shi. Ta eri vɔvɔ ne yo. Ta fo ma me ŋu ye de fu o. Eva wo be eha via re va. Yo bia be bia bia me ga ho o ba o. Mia de go yi fo nyo ko mo shi ne be mo bia mo glu ne yo be nume yo kɔkɔ be yo ta. Ena yo shi afa ma fi. Ŋu nyina ŋu mo ba je yo gbɔ ta yi mo la fa ma fiwo ko ŋgo yo. Hmm. Gogota wogblɔ be tsitsia wogblɔ na nyia la nye be yo. Ta emɔ nya anɔ ɔtsatɔwo si le yi ma yi me. Gake menɔ mia kpodzi rɔtɔwo si o. Menɔ kpodzi rɔtɔwo si le yi ma yi me. Ta ɔtsa ayi koe zanɛ le gawoƒo ma me mewɔ ne fia. Ɔtsa zã mɔtɔ ya me xoxoxo. Hafi mi yi vlɔtɔ yi va ʋu ŋku ɖe me le gbã me.
Ta le mɔzaza be gbɔsusu me fia. ya nu me be yemaka ɖe edzi be anye lã ɖo hi anu me be anye maɖe ma tɔhe mm.
eɖe maɖe be nye mia tɔgbiwo ɖa le aƒe ma ye mi ko ma ɖo fia be mate anye nu ke fia be mate anye lã wɔ eh because be ɔtsa to zani tsa mm. gake mi nɔ lã mu re me suna gbɔ ya ke ne mia gbo yo gbɔ susuɔ ɖe tɔ ma mm. ke ye ma elabe le ƒɔta tsa kɔ ƒo ga ga vie ve kɔ evɔ

Enya nume ɖa. Yes, akpe eh, uncle eh, le ewo ƒe akpa dzi. Ok, uncle le le ewo ƒe akpa dzi. Eh, erɔtɔ nenya ye nenye erɔtɔ ɖe leke wo hã nekɔ agba nɔ mee va de asi ne gaƒoƒo ya me. Ye eh, wo hã va le o ovelia gbɔ le afia gaƒoƒo ya me. Mm.
O, dza ba gblɔ be Eɖɔ le ashi kpɔ gake megava le ashi nyi o. Ko mekɔe da ɖe aƒea me. Eye ebe ŋu meva le edɔ wɔm ŋutsi o ta yi ko mekɔe da ɖe aƒea me nɔ kpekpem ɖe amewo ŋu.
Eye eŋua gba.

futsi ŋɔ fi yɛwo dze ŋutɔ ko matɔ ko ŋdo mia kɔ ya ƒeme ne ke ɖe ŋɔ ŋutɔ ali na wɔ ko ya mete kɔ go gake gba va zu mi va mi me yo ŋutɔ le pɔta sese na miawo me yo le mɔto ala mi futsi ŋɔ mi ga kpɔ mo
mi yo nye ala mi tashi na la nyigba tsa enye la mi re mfia abe tsa ŋdo mia ne la fɔ dzi klikli ne va ali ŋutɔ na dzi akɔ ya ƒeme ya iko to iko le gbɔ ta ye va na be abe ne mi va kpɔ mi ƒuta to fia mi va zu dɔn aŋɔkula ŋkɛ me dem ne mi ŋutɔ hã abe eŋɔ va sɛm na mi gake ne nye be mi li ʋua mi kpɔ bɔdzia ne mi ke ɖe ŋuwɔ na wana va kɔ Ne ɖe le eme atɔ ɖe kpɔ ge alo ne ɖe kpɔ ge wɔna eko tsi ɖe dzi gbãgbe. Ame ka ɖe dzi be ne mi ʋu etɔ ya ŋtsɔ ya me vava ga va do go le afiya kple su be nye hã ma nye nya tsi na adze tsia me kple su. Eee godo ne va do go va la ne fia kɔ. Etsi kutua me na kɔ.
Ee ɔ kutua me kpekpe ge. Em akpe mi. Eɖo blo sa ɛ.
Bosra me ɖu ne.
Aa akpe. E mi va akpa yi ke nye be wobe miawo ŋutɔ taflatse le ʋe ya me. wobe míawo ŋutɔ le míaƒe enuwɔnawo mea, mímagbagba dzem be míado mía ŋutɔ ɖokui ɖe dzi ŋgɔ gbɔ o. Yi ke nye be, meɖe kuku mi se egɔme nam nyuie ɖe hɛ. Yi ke nye be, ɛɛ fofowòe wɔ heya dze heya gɔme nɛ o. Meda alakpa? Aa woawoe dze gɔme da ɖi. Yes, eyi ke wodze gɔme da ɖia, ewò ŋutɔ tutu ɖe edzi kae nèwɔ ɖe eŋu. Nenema ke eyi ke wò ŋutɔ nèdzodzom ɖi. Ena viwo nya be enu ya edze be woawɔ wòanye edɔ anɔ yewo si kɔmpani. Ne wo ne yewo ɔ ega save nu da ɖia yewoava ƒle masini gãwo, trɔla akɔ da ɖi wòanye kɔmpani. Yewoma aga be o ye vi nede suku kokoko wòayi ɖe sɛtifikɛti xɔƒe kɔa ava nɔ ame aɖe ƒe ɔfisi anɔ edɔ dzim gbesiagbegbe gake medɔ kpɔkpɔ ke o. Wo míawo ŋutɔ milé dɔ ya de asi na mia viwo. Mina wo nuƒo be a edze be woabu tame tsom be edɔ ya. in case in future woate ŋu ava alée ɖe asi awɔ wòanye nu gã atsɔ wu ale yi ke wò nèwɔea. Mìte ŋu advice na mìa viwo ku ɖe eŋu alo mìawo mìkpɔ be o woƒe suku nue ke fia ta midzo miyi suku. Edɔ ya ke nye dɔ yi ke le mia si ŋua, makɔe yi ɖe afi ɖe yi ke nye ne mìkpɔ Coca Cola yi ke minoa. Ame aɖewo ŋutɔ koe dze egɔme. Ŋutsu aɖe kple koe kple srɔ̃ koe dze egɔme le aƒeme. Gake gbea Coca Cola ma evi ɔ ŋutsu ŋutsua ŋutɔ ku xoxoxo gake ezu kɔmpani yi ke nye familia tɔ egbegbegbegbe. Míawo ŋutɔ ɖe mìte ŋu enu xlɔ̃na ŋu mia viwo nenema be o. Mibu degbe kple su be leke woawɔe kpe be kɔmpani ya wòava zu kɔmpani gã. Fishing trɔlawo nanɔ mia si gã. Ame aɖe ku loo. Meɖe kuku na mi gã aɖe ɖe akpa ya gome he. Meɖe kuku na ate ɖo dzenama. Eh, abale na gblube mia vi o na. Hmm. Mio. To bobo suku mwe ke yelo. Eh, suku mu ke gba le ke je gba ba. Hmm. Mie titio mie no makpo. Hmm. Mie po mu to mala vi o te pe hmm. le fota po. Hmm. Mie chim. Ka ke gba ma fia. Hmm.

Migadi be yewo viwo ne gage. Mia viwo ne kafɔ le ƒutsia me. Okay. Elabe mie le etsi dzodzi me. Okay. okay.
Ye va wui be mie va mia viwo fia. Wo mo va ne mie kpɔ gatsɔ fio kɔ. Wo mo te. Wo mo te teƒe ya mie ne da mo de de go. Hmm. Ke o ko ga gbana va etsia mia dzi. Okay. O ga nya gbana mi mo. Okay. Okay.

Ke le akpa yi ke yi ke míegbɔgblɔm be o e mía ŋutɔwo míatu mía ɖokuiwo ɖo ɖi ne míeyia míegbɔna ɖee, leke miekɔ emana ga ye yi ke miedena ga ɖe kɔmpania te kple susu be o ne nane nava agblẽ le eŋua ŋu gbe ɖekaa, yewoate ŋu akɔe akɔ edzra ŋua ɖo abe ale Anke gblɔe nene. Anke ƒe. eŋua eva gbã. Mete ŋu, meka ɖe edzi be naneke meva li eŋua te oa, ye ma va wɔe be eeee meva wɔ nui o, mete ŋu kpa ŋu yeye o. As a kɔmpani ɖe, leke mieko mana ga nɔ nye be mikpɔ eŋu, milé ŋu alo ɖeko midena ga ɖe ŋu ne ɣeyiɣi eyi ke tsiaƒua gagblẽ koe ko migava zãna ga alo mi invest nɛ into other things. Leke miewɔnɛ? Ɛɛ nenema ye ma megblɔ do ŋugɔe be. eŋua ɖo va sesem na mi elabe wòɖɔ tɔ mete eɖɔ kplɔ viwo kpɔ ge fia mi be ekpona ne ke kuna be yaxoe kata
ele be hɔna woe be tsɔ wɔ gava ta woe ba le ke mi ba li fia eɖɔ mi kplɔ kpɔ ta na mi eh, from hand from hand to mouth yes hand to mouth ike be no yi gba kwa edze mi akɔe aɖu gba eh, ne re va dze le gba ma, Edzo mia azin na gba.
nazi ɖe ɖeviwo ŋu ne tsɔ nɔ woagate ŋuti ɔ da ƒeme nu. Ta ne Ne mewɔ maku. ŋu nenem ɔ, ke miete ɖɔ kpɔkplɔ go. Ta hafi nava yi akpɔ ga ɖe gbe ɖeka ke zaa miawoe yi ŋu ŋkeke ɖe aɖe va na mi. Mi va ɖe ŋuwò sugbɔ yi ka. Aha, aha.
Mese o, o, o ko mo Ɛɛ, dzi. o ko mo dzi gba ŋgbea ke wɔna be yɛ axɔ yi tɔ. Eɖe.

ɔnɔ anyi ko edɔ nanɔ wuwu mo ta ne ŋua hiã wokɔ ne le asi wokɔ le bena ɖasi ŋu ta na bia ba nane keme te ba tɔtɔ mo le mia si kan hmm. ke mi ava de gbe fia bo o be mi ale tɔ ɖe yote o oh baba na mi ha hmm. ike enye konyi fafa blibo na mi be ova yi ma le kan yes mi va afi ya le ike mi be wobe tsaƒua mia rem lo tsaƒu mia rem lo tsaƒu mia rem lo Leke nèkɔ enuya gɔme sem abe ame ɖekae? Wobe míaƒe ke kuku le ƒua ta ye wɔe be tsiaƒua mía ɖem. Leke nèkɔ sem egɔme? Ele afia, dɔ ya wɔm fia menye gbã o. Míaƒe ke kukue ƒua ta ye wɔm be tsiaƒua mía ɖem alo xexeame ƒe tɔtrɔe ƒe nyawoe? Ɛɛ, eke kuku le míwo ƒu ta. Magblɔe be mele afifia fii o.
Gake afia ɖe tɔwo fiwo dome akpa. Elabena èƒo mí ƒua ta fia, èke kuku mele afi sia afi o. Ne èkpɔ teƒe aɖe wɔm woku mo, evɔ fia aɖewo ya ɣesia ɣi ŋdi yewo dɔwɔɖuwo va ɖu. Etsea wokuna ke le ƒuta. Ne nane gblẽ le aƒe ma ƒute mi va dra ekua ke le hafi be edranɛ ɖu. Gake ewɔ nenema be wova ka lɔm nenema ne edo ɖe ƒuta fia ƒuta va zu tɔʋe me. Evɔ ƒuta ne etsi ɖe mi aƒe ma mi va dona ɖo ƒua kpo. Gake gbã ne va ƒuta ko ke ɖo ʋe. ƒuta ke meganye ŋu fia nàgakpɔ makala wo mio towo mieɖoe ɖu kekekem anu mu be manye eke kum wole eye tsaƒu wɔ míagba mɔ akpa ɖo nu yɛ makpɔ nye be tsaƒua eɖokui si wole
ewɔna dɔ ɖoɖo ŋu va wuna ŋu

ta ka kukua kpara la nobu yɔ yɔ le bɔnu va kunu ɖe fugu me meganye meganye ekpɔ ta ekpɔ ta mo nye egba ha afi ma atere ekpɔ be meva gba be ma we kaka nane ko be awo ma jo du ma mi dɔ ɖe wɔn ta me jo iwu keke nane ga be wo ma trɔ gbɔ e me trɔ gbɔ e mi ja gba e mi xɔm be eda edo dzidzɔ nam be mi eɖe me nam blibo nyakea nɔ asiwò ne edɔa dza ku ɖe egba ƒe ŋkekea ŋu eye ne wova ʋu tɔa ɖi nyakea le asiwò ne edɔa nakpɔ kamera na me nakpɔ me na me hafi nagblɔ nya mamlea.
Enye nɔ si nye be míwo du nya efia ɖoko va mí ɖeviwo fu wɔme mí ɖeviwo hmm. etete ɖe mía dzi aleke dze gbe tsa mía tɔgbuiwo li amewo wɔ mía la gake gbe be du nya efia efu wɔme mí ɖeviwo aleke dze gbegbe míeva le ƒu tsia me míefu kpɔm aleke dze gbegbe Wòkɔ abe ke ame yi ke le ga me ene. Ta ye be ƒu míawɔ me ƒu tsi ŋu afia leke dze egbe. Ta roro ese kple roro yiwo kɔkɔm ɖe mía ŋua, wokpekpe Mawu mí. Míeɖe kuku no. Eƒe ya me ɖe, ne wodze agba ɖe, woakpe ɖe mía ŋu míagawɔ xe hã abe ŋudede ƒukpetɔ mɔ ke ga ɖe ne kpɔ wo keŋ. míakɔ ɖe kpowo dzi ɖo ya de ŋu ƒo abe ale mía tɔgbuiwo wɔe da ɖi na mí ene. Enye wòxe ya gbegbe woɖo ɖe akɔta na mí. Ta medzi nyanya medzidzim be nenye be wòanye be wogade closes ne woatsa eƒu kpowo dzi ekpo kpo kpo ƒufia le wo si kɔ nu yiwo katã wɔna woadze agba adzi na nade gome na wo kɔ wokɔ numɔwoe kpɔ be atɔ kpe ɖe mía ŋu le tsɔmea akpe. kpɔ be ate ava kpe ɖe mía ŋu le etsɔ me hã. Ne míetrɔ yi ɖe mía tɔgbuiwo ƒe kɔnuwo dzi enudemetɔa, anye nu yi ke akpe ɖe mía ŋu kple susu be míawo hã míanye enudoŋuiɖela abe ale míeɖenɛ. Ẽ, nyo wu gɔvimɛntia, dziɖuɖua ƒe ese gbogbo yawo da ɖe yewo dzia, ne wotrɔ asi eŋu mc yiwo ne trɔ asi eŋu hmm. ne ŋuwo nayi ɖe ŋgɔgbe akpe be ne dze agbagba enɔ anyi kpli mi tso gɔmedzedze abo va ɖe asi ne gaƒoƒoe me yi ke ne kpɔ ŋu sia ŋu thank you so much for subscribing to if you are new over here remember to subscribe and be part of this great family because we are here to give you more exclusive content like the video and we have to say thank you